Häerzlech wëllkomm op mengem Youtube Kanal, elo geet weider mat Crash Bandicoot, no dem Intro geet et lass. Es ist Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back! Sou, lo fänken mer och direkt un hei. Der Warp-Raum. Kucken mer mol, wéi de Level als nächstes kënnt. Kucken mer mol hei. Crash Dash is also den nächste Level lo. Sin mol gespannt, wéi eis do sou erwaart. Könnten direkt dünner gebeamt. Zu Level hat och schon enker am Crash Bandicoot een, dat wie schon nach, aber Ei gesäit lo bëssen anescht aus natierlech net ass den zwee. Mit war och mat der Kugel hat mor so Level. Ech mein dee kann ech bestimmt nach erinnern.

Ah do soe schon eisen Kristall schon direkt cool Wann den Zousatz Level kann mer rem fläisseg Liewe sammelen. So an hei wann den X dréckt äh, dann da kann een äh, méi héich sprangen. Dat ass mer super. So mir Liewen top. Hei kéint mer elo d'Deppen alleguer zesammenhuelen, mee Dir wësst wéi ech sinn, also dann wier ech dann leider elo mam Lach an ech ginn einfach mol weider. Sou, elo hu mer deen och fäerdeg. Kucke mer erëm een, zwee Liewe bäi. Ah, erëm en Checkpoint, na gutt. Das ist am besten nicht so schnell zu machen. Wir sind schon getroffen gehen. Oh, ai, ai, ai, ai. Naja. Am Mühe nach genug Leben. Sieben Leben haben wir noch. Vielleicht kriegen wir einen. Du wirst über 100 Äpfel kriegen wir einen Leben bei. Da geht es halt noch. Oh, komm an Loch gefallen. Oh, Mann. Geht so sehr, du wirst da, wie, wie, wie das, geht so sehr. Wieso nicht immer Fleisch, fleischig äh, Äppel sammeln? An ah, du nicht kriegt oder das so eine Art, so ein bisschen wie ein Turbo, ne?

Nee, leeft, hie leeft um säi Liewen hei regelrecht. Ich gehe mal nächsten Deppen natürlich alle guten Höhlen, mehr die Kugel, die ist so sehr, also. Da bin ich so, kann ich nicht alle. Ah, nur mal den Level auch schon gepackt hei. Ja, nicht gepackt. Ich hab Punkte verloren, mehr. Lassen ein gut ausgegangen. Nach vill Liewen hu mer nach. Sou. Ja. An den nächste Level, dat ass Reparoo. Ah, den hat mer schon am Crash Bandicoot 1, ja, als Boss-Anker, ja.

Lo probéieren ech mol op den Sponge zu brennen. Den TNT, de Gringen, den hat ech lo... Da hat ech lo net domadder gerechnet. Ja, ja, es ist viel mit Timing, sind ich schon. Also muss ich wirklich gut timen. Halt. Ah, okay, dann kann ich sie so treffen, Mensch. Ah, okay. Ich kann immer schon getroffen. Oh, ne, ah, da kann ich nur treffen. Bei, bei dem normalen TNT, du kann ich nicht getroffen. Das ist mir schon direkt aufgefallen.

Probéieren wir ons Gléck ne. Ah, den kann ich schon nicht treffen, ich sprange nach. Mein Wirbel, den kann ich auch nicht benutzen. Halt. zweimal muss man nach treffen nach zweimal lebt Nee, komm, ich muss noch warten. Ja, ich weiß noch, wie, wie man die erste Kehr zu Gesicht kriegt und am Crash Bandicoot 1. Du, äh, du war du so ähnlich wie heute, ne? Du war mit den Fässer, kann ich noch erinnern.

So, an dann gehen wir mal zurück an den Warp-Raum. So, dann gucken wir mal, wo gehen wir, können wir noch nach hier gehen. Ah, gehen wir mal rein. Gehen wir mal an den nächsten.

Ich hab nicht viel Zeit dir das zu sagen, aber du musst vorsichtig sein. Cortex zu vertrauen ist sicher keine gute Idee. Ich kann die Verbindung nicht mehr lange offen halten. Crash, finde. An eis Fuuss leet eis och mat um Start. Gëtt eis en klengen Tipp ginn hei. So an de eel Deel ech ass nächste Level. Sin mol gespannt wat wat ass do so erwaart. Klenge Menschen am Beikoden bei 3 bei 3 der männlecher Symbol hat er an äh, këmmer se nach super ja. Kann man duch alles duerchlafen so, so bësse wie bei Mario. Kann e lo mal vergleichen. Ja. Do do mer sou déi déi Fësch do mam Elektresch déi mer do hunn. Ech weess och net den Numm wier vun deenen Déieren. Wat hu mer do sou? Sou komesch Männercher do. Da muss mer hei oppassen, ob mer net an d'Waasser kommen hei.

Ui, ui, oppass lo. Schon een zu den Menschen verloren. So, Checkpoint im Wofei. Ah, mal um den Zusatz Level ein. Können wir genug Apple an auch leben. Warum gesehen ich schon nicht leben?

An hei schenkt dann nur net fir uns Fiun ze goen. ausgesäit ha. Du mal weiter kucken. Ha get on dran. So fast hei. An dat Nitro do Dir Monet opkommen well. Si mar schnell Hackfleisch.

So, gehen wir mal rauf. So, ah, da können wir uns hier äh, rüberhängen. Das ist so cool. Das hat man aber bis über bei keinem Crash Bandicoot. Also beim 1 wieder, beim 2. Also die erste Kehr, wo wir das können machen. Und noch rutschen können wir auch. Das war richtig nice, cool. So, ähm, da kann ich schon nicht machen.

Ooh, dat hun ech net gesi kommen. Ah jo, ech ka jo rutschen, ja, voilà. Ich hab dat ganz vergiss. Ah, das haben sie ein Turbo, so Boost. Checkpoint dran. Ich muss auf Blecher unbedingt oppassen, du. Die sind nicht. Mat dem esou gewappnet do faalen ech mol gären dran. Oh nee, ech muss mech dood gerett. Komm, komm, weiter, weiter. Yes. Gut. Okay, Fehler mal. So, lo moche mir Liewe bäi. Gott sei Dank. Ich brauch, brauch se méi denn je. Ich hatte se also zwee. Oh ja, oh ja. Ja, wann der verfolg gëtt vun so enger Kuren, dann ass nach méi nervös.

Immer weiter, immer weiter. Dann wird zu viel nach unten gucken. Hey, komm. Haben wir den Level auch gepackt. War kein einfacher Level, muss ich zugeben. Das war schon Eng Nummer dat hei. Sou dat hei war meng Folg vu Crash Bandicoot. Wann iech de Video gefallen huet, da gitt mer wannechgelift e Like oder abonnéiert mäi Kanal. Bis deemnächst, äre Spillkater Äddi.